Essalamu aleýkum hormatly watandaşlar. Şu günki temamyzyň ady Dünýäde bolup geçýän uruşlar Türkmenistanyň prezidentine nähili kömek edýär? Tema başlamazdan öň birazjyk taryha seredip göreliň. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda başlan uruş bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda gutardy. Segsen dokuzynjy ýylyň on dördünji fewralynda SSR-iň goşunlary Owganystandan çykmany yglan etdi we çykyp başlady. Hawa, söweş, diýe, SSR-iň goşunlary otuz müňograk adam ýitirdi. Birnäçe eneler, birnäçe maşgalalar ogulsyz, atasyz galdy. Hawa, şo uruş näme üçin gerek boldy SSR-e? Dünýädäki bolup geçýän syýasy dartgynly ýagdaýlarda özüniň men-menligini görkezmek isledi SSR. We görkezip bilmedi, ýeňildi, çykdy. Hawa. Indi şol döwürde Türkmenistana müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylda ýolbaşçy bolup geldi. Saparmyrat Nyýazow Moskwa tarapyndan tassyklandy we Türkmenistanda ki Sentralnyý komutet Kommunistiskiý parti Türkmenistan diýýärdi, şoň birinji sekretary wezipesinde işläp başlady. Ol urşa örän ullakan goşant goşdy, gerek ýerinde gözüni ýumdy. Meselem, Türkmenistanyň territoriýasy kak narkotransfer ulan ulanyldy şo uruş döwründe. Aw gönümel Türkmenistandan gidýärdi şo owgandan gelýän narkotikler ýaýraýardy beýleki ýurtlara. Muňa Saparmyrat Nyýazow gözüni ýumdy. Aw we Saparmyrat Nyýazow şo özüne azar bermeseler bolýar. Sebäbi Türkmenistanyň ekosony ekonomikasy eýýäm şo wagt çöküp başlady. Diňe şo wagtky spesialistler örän güýçli ministrler we generalnyý direktorlar zawod-fabrikleri işledýärdiler. Saparmyrat Nyýazowyň oňa hiç hili täsiri, kömegi ýokdy. Hawa, özüne degmeseler bolýar. Ol şonuň üçin sowet goşunlaryna Türkmenistanyň territoriýasyny ulanmak üçin berdi. Maryň, Aşgabadyň aerodromlaryndan nemeler, wertolýotlar, samolýotlar göni uçup bilýärdi Owganystana we yzyna dönýärdi.

Şeýdip Sapar Myratnyýazow ýerinde ýerleşmäni başardy we köp opyt gazandy şo uruş döwründe. Şo wagtky iş oň eden şolar ýaly ýardamçylygy üçin bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda şol spesslujba bilýär-de oň gözüniň nähili zatlara ýumandygyny. Spesslujbaň adamlaram şo wagtlar Esenede otyrdy. Hawa, şonda şolar şo sypanmak Nyýazyň şo ýerde prezident bolmagyna ýardam etmeselerem garşy durmadylar-da. Şeýdip Nyýazow geldi we indi ol diktatorlygyny dowam etdi. Iki müň altynjy ýylyň ýigriminji dekabryna çenli. Hawa, Saparmat Nyýazow öldi diýip çykardylar. ýüregi sebäpli, men oňa ynanmadym. Şo gijäň ertesi biz ony şol nemäň, Abduşüküriň kamerasyny, Odinoçnyň kamerasynda otrykam eşitdim-de, türmäň radiosy aýdanda. Ol Meniň pikirimçe Nyýazow şondan öňem işe gelip ýören, gidip ýören, ol aralykda oň ýüreginden tutup gitmäne hiç hili neme ýokda, sebäp ýokda. Eger ol narkotik ulanýan bolsa, peredozirowka bolan bolsa, onda mümkin, onda-da özi sebäp boldy diýerler. Oňa-da ynanamok men. Şoň üçin Sapar Mahatnyýazowyň tarpataýyn ýogalmagy, ol türkmenler üçin we halk üçin we köp adamlar üçin bir üsti ýapyk neme görünýär-dä bir. Ýa-da gizlin syr görünýär-dä bir. Bundan soňky gelen prezidende goýlan uslowýa şo Saparmyrat Nyýazowyň alyp barýan syýasatyny ugrukdyrmaly, ýöretmeli we şoň iki müň ikinji ýylda fewral aýynda gol çeken nemesine ýigrimi ýyllyk syýasy we ekonomik sotrudniçestwo diýip Rossiýa bilen gol çekdi, şo protokoly ýöretmäni Hawa, ýöretmeli we şoň işleşen adamlary ýerinde otursyn, şoňa degmäň diýip, üç sany şoň kömekçisi ýerine ýerinde galdy. Işini şu adam dowam edýär şolar. Indi esasy tema şo geçeliň, uruş nä, uruşlar nähili kömek edýär Türkmenistanyň režimine saklanmagyna. Ana şol taryhdan alşymyz ýaly, şo uruşda režim kimdigini görkezip, şoň dawelýasyny girmäni başartda we soňky gelen o SSR-iň syýasatçylary, SSR-iň rukowodstwosy şo eden şoň zaslugosy üçin Nyýazowy goýdularda. Indi soň ýene-de Nyýazow Talyban bilen işleşdi. Soň ýene-de işleşdi. Soň ýene şo Türkmenistanyň hawa gümanly iş alyp barýan Talybanlar bilen duşýar. Iş hem gümanly hiç hili alyp baran işi bolmady Sapar Matniýazowyň. Onuň ýeke-täk işi şol şo ýerdäki önüp ösýän narkotigi ýaratmaly we şo sebäpden hem gazanç etmeli. Indi bu dünýäde bolup geçýän uruşlar bar. Iki müň on ikinji ýyldamy haçan başlady şo Siriýaň söweşi. Şo wagtlar nemäň oturan kreslosy örän neme edýärdi, yrgyldaýardy. Ol dünýäň her bir ýerinde eşidilýärdi türkmenden gulagyna. We indiki iki müň on dördünji ýyldaky bolup geçjek Bir uly döwletdäki seçimden soň Türkmenistanyň režimi üýtgemelidi. Hawa, emma uruş başlady. Ol syýasatçylaryň hemme ünsi şo urşa gitdi. Diplomatlaryň, syýasatçylaryň we halkara guramalaryň hemmesi. Türkmenistandan üns gitdi. Türkmenistandan üns çekilmedi. Şo wagta şo şakyrdap duran kresla ýene ýaňadan ýerinde durup, sessiz-üýnsüz Türkmenistandaky edýän ogurlygyna korrupsiýa we adam hukuklaryny bozmasyny dowam etdi we ýene-de şol Saparmazyň edýän işlerini dowam etdi şu Owganystan bilen Türkmenistan aradaky näme ekonomiçeskiý sotrudniçestvo bartada özüňiz pikir edip görüň jogaby eliň üstünde görünip dur-da. Hawa şoň üçin neme Taliban bilen arasyny sazlady ýene soňky gelen bilenem sazlady bu neme Berdimuhamedow. A uruşlar bolsa ol Berdimuhamedowdan ünsi dünýä guramalarynyň ünsüni çekdi adam hukuklaryny bozýaň bozoňa emma Berdimuhamedow öz edýän işlerini bilýär. Hä, ol prestuplenileriňem bilýär. Ol özüniň kimligini bilýär. Şoň üçinem özüni ýuwmak üçin halkyň öňünde, hut öz öňünde özüni görkezmek üçin ata münüp gördi, o gonuşyny maşyny münüp sürüp gördi. Ýadyňyza düşýän bolsa, şo Siriýanyň urşy başlan döwründe gözüne äýnek geýip, eline-de awtomat alan bolup, Bu neme çykan ol atdy bu nemeleri müşenleri atan bolýa ýokardan uçýanlary atan bolýa ýaňy pikabyň üstünde atyşdyran bolýa ynha men bu bärde ba diýip diýdigidä ynha men bärde sen aňyrda igil bolsaň menem ynha şu ýerdäki türkmenistandaky igillik görkezýädä özüni halkyň öňünde. Halky gorkuzmak isleýär, aňyrda uruş gidýär, olarda özüni görkezýär, dünýä reklama edýär, ynha bir tarapdan, ikinji tarapdanam özüni bir üýtgeşik adam edip görkezmek isleýär-de. Üýtgeşik, gaty bir hem maşyn ýasap bilýär, hem sürüp bilýär, hem at çapýar, hem muzika şeýdip özüni neme etjek boldy, görkezjek boldy dünýä, ýöne näme etse-de ol nemesini dünýäň demokratiýada ki iş alyp barýan adamlarynyň ünsüni üýtgedip bilmedi we o şu güne çenli şo diktatorlygyny dowam edýär. Indi ogluny ýerine goýup, indi ony şol edilip barylýan ýaramaz işleň Saparmyrat Nyýazow döwründen gelýän işleň şolaň dowamyny indi ogluna geçirip otyrda. Onam etdirýän kim onam özüňiz edip görüň pikir edip görüň. Oňa bilerik jogabyny taparsyňyz. Şoň üçinem indi iň soňkusyny jemläliň, şu Ukrainadaky bolup geçýän şu wagtky uruşam şol nemäň şo ýerde oturmagyna kömek edýär. Ýaňky Berdimuhamedowyň we şu wagtky şoň oglunyň şo režimiň durmagyna kömek edýär. Adamlaryň ünsüni çekýär, niräk barsaň şo Ukrainaň urşy gutarsyn. Şo gutarandan soň bir bu zatlar, bir bu zatlara serediler diýýärler-de. Ine şeýdip Türkmenistanyň halky kösenýär. Türkmenistan oturyn diktatoram baýap otyr we nemesini günbe-günden artdyryp otyr edýän jenaýatlaryny. Ine şu wagtky Türkmenistanyň ýagdaýy dünýäde bolup geçýän zatlar bilen şeýleräk bagly. Şuny men size aýdaýyn diýdim. Köp sag boluň diňläniňiz üçin. Indiki efirde duşýançak köp sag boluň adamlar.